Ê dibêje kêfan ji Quranê re tê û bi Qurana xwe serfiraz e û elhamdulillah bi dînê xwe serfiraz e. Emma bi dengekî şaş jî ew jî bi Qurana xwe re dê û distînî. Yek jê rengek heye ew jî zanê û em her kes jî zanê ew kesê tu xwe tê hemû pirsê dikî bijê te kengî we Quran nexwandiye? Dibêje welahi nema tî bîra min pîşe heyvekî salekî remezana borî bî. Ev û an ew kesê meselan Quranê tînin belkî ê Quranê tînî malê û deleqînî jî û derekî bi qedir û qîmet û şenge rengekî der û qedir û qîmet jî re digirî jî ê emma em bêjin Quran nif te jî bi şaşîtî raiştî de Quran nif labte te jî heta zalimandin. Asê pîşet Quranê bi zalimînî te xwe zalimandiye. Enê çiku timanê çiku ew xêrêya Quranê.

Em tûbe bikin inşallah Teala. Ra çûm em meseleta yanî xwedê xwedê Teala dixwazim ev xortê welê li xwe vegerin, vegerin Qur'ana xwe, negiha bin derecekî ew dereca dibêje Wala yani hî pê na hesê êno kêmasî ke xwedê Qur'anê nexwînê. Çku yê walê yê giha bi wê derecê rastî musîbaka mezin e Em ava bi xwe nehesê. Yên ez bijîm çiqas musîbeka mezin vê dinyayê de hebê te di nêv de bê, ev musîbeta vê dînê te de tu were ji Quranê dûrî musîbeka gelekî meztir e ji wê tiştê. Divê tê bi xwe berê. Û zû ev zilma li ser te li xwe re rûne û ji xwe re bifikire Xwedî Teala Te ji wê tarî derxê te bike, hicrkirina Qur'anê bike dilê te de jî û bike dilê me misilmana hemîşka de. Xwedê Teala jî got Qur'ana pîroz de wextê Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem roja qîyametê dibêje ve qala er-Resûlu ya Rabbî inne qewmî ittehezû hazel Qur'ane mehcûra. Rengî dî em bêjin ew kesê Qur'anî dixwîne. Emma piçekî ji Qur'anî dixwîne. Gelekî Qur'anî naxwîne. An em ê bêjin newekî dî jî heye Quranê dixwînê, rojê nîv sefha xwe belkî rojê cizekê xwe dixwînê. Em ê hemîşka hevdû re bêjin şaşîtiya wat kur de hinek hene bêje hene şinê xwe de şaşîtiya wat kur de Quranê dixwînê bes ji bo bereketa wê bes ji bo xêra wê. Wala ji bo çav jî dîr bibin wala ji bo tema Xwedê Teala me we tev de qebûl bike çi herfa hîn Quranê bixwînin Xwedê Teala şewa qebûl bike.

Dalî me dikî ha bike Quran baş ba dînê ve baş ba exlaqê weyî ne vî rengî man yî tîcareta xwe de hîle nedkirin wela zilm pîreka xwe zargê xwe nedkirin ew nizanê em gelekî ji Qurana xwe dûr ketine heta hevaltiya ma Quranê gelekî bi rengekî sivik em dirajine wê hevaltî heta ew hevalê qenc tesîr me nake Deb em çi bikin engenî misilmana rengê baş rengê rast em Qurana xwe vekin û bixwînin Gelekî bixwînin, gelekî guh xwe bidinê de, bes wê guhdanê û wê xwandinê jî divê niyeta me em feydê ji vê Quranê bibînin. Feyda me fikra me ser vê dinyayê û axretê. Fikra me û re'ya me li ser insana, ser heyatê, ser mala me, zarokê me, qanûna heyata me em xwe qiyas bikin wê Quranê. Ka xwe di ta ka em rast in em ne rast in. Feydê çi şita Quranê de heye divê niyeta me hebe me ew Quran vekirî çi feyda tê de hebe ez ji xwe re bibim. Çi ayetek min li kû dê deng kir min li kû dê dît niyeta min ev rîsaleka Xwedê Teala ye ji min re. Divê ez vekim. Xwesîr af bikin ji talîka nexwest ez bêjim lil esef em gihana derecekî rîsale WhatsApp ye ji me re tê, rîsale ser Messengerê ji me re tê, Em gelekî pêtir ser sekin û heta em fêm bikin ku yerê kirî ji me re çi dixwazê, pêtir ji wê ayeta Qur'anê ewa Xwedê Teala ji me re rêkirî, ese, ekîd jî ew Xwedê Teala ji me re rêkirî ji bo tiştekî ji me re bêje, ji bo em feydekî jê bikin. Divê em vê niyetê em Qur'ana xwe bikin û em bixwînin heta em bigin derecekî xêrê Qur'anê hemî bigin me. Wek ji wa Xwedê Teala xwe dibêje, Inne hâzel Qur'ane yehdî lilletî hiye eqwem.